Rabbi subhaanahu wa ta'ala galanni haa ga'u jaalleen xiqqoo gartee duraachi deemte inshaalla suduudaan gara gartee sagantaa dabarra bi'innillah Hello. salaamu alaikum Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.

Rabbiin subhaanahu wa ta'aala walaa ta'aawanu alal ismi wal udwaan dilii fi namarra daangaa tarkaanfachuurra wal gargaaruun hin ta'u. Sigalee abadan dhiquun hin ta'u. Dhiquun hin ta'u, qabsala qabsiisuun hin ta'u, qurqur godhuun hin ta'u. Hin bare hin qabsiisu meeshaa hojii maal natti qabbuusanii dhiqeetiin garuu bikka isaan itti qabsiisa kan geessa. Hin ta'u siin jedhe.
Hin dhiqan. Haa ta'u.

Namni silaas waan takiisee godhu haraamii yoo ta'e haraamii miti siin jaa. Dambuma ilma namaati xabiyaa ilma namaati si galee. Rubbamaa ati immoo inni kun haraamii yoo ta'e haraamiin qabuu siin jaan isaan. Siin jaanii mire Eh, akkas ikoon hin ta'u jechuudha. hin ta'u.

Aya.
San booda jechuun ma- amma hayni isaa maaltu narra jira ree? Yoo isaa waa erguu baadhees rakkina hin qabu jechuudha. Wal loltanii deemte. Duraaniif wal lollee ganda keenya baatii ja'a taa'ee achirraa jechuun badee biyya arabaa kana dhufe. Inni kuma isaatu sirra jira. Akkasiimi.
Eeni haa sunuun shan ni taare ani haa sunuun irra jira jechuudha. Nan hiine gaari. Siniin ani kaan sirra jira ati dilooytu sirrii miti jaarsa jalaa deemuun hin ta'u dooni kaan sirra jiru dili rabbiin sin dhiisu.
Bar wanni adda baanee bar biyyatti baatii ja'a yaani sin galfadha jee mana keenyatti illee. Adda baanee tan adda baasa dhaggeeffadhu kaa adda baanee nikaa siikee adda baatan moo loltanii adda baatan. Adda hime. Wallollee tuttubaane nikaa kana beekiin jeen eegas biyya kana dhufee Walloltee walloltee adda baatee adda baatee ni osoo tasaan finne odoo nikaa isaatiin biyyaa ba'uun hin ta'u haraam. Laa yajuus. Sindiisu rabbiin. Tana beeke. Ree ammaan tana waan takka maaltu narra jira ree? Wanni sirra jiru badii guddoo. Isa gartee dubbiftee. Maaliif godhuu qaba? Ah? An maalin godhuu qaba? Wanni godhuu Naaf qabu hin ta'u hin barbaachisa. yoo siin taane hin barbaanne isaa amansiisire. Yoo siin taane akkuma gartee kisoo biraa deemte naaf hin ta'u doon ta'in akkatti siif hin taane inshaallah manguddoo gama isaatis gama keetitis baasi manguddoon isin jidduu teessee murtii isin yaa gootu woma karaa laafa akkana gurbaan keessan kana kana kana kana kana rakkoon isaa jiim akkasitti himiif manguddoodhaaf gurbaan keessan kana kana kana rakkoon isaa kanaafuu naan ta'u waan siif hin taane ni himtaa jechuudha. Biyyatti ol lollee bara ilmoo tokko hojii qabna. Egaa biyya Biyyatti ol lollee wayii. bi- biyya wal loltan ee bar beekee bar biyya wal loltan gizee biyya wal loltan amma ati wanni sirra jiru manguddoo gama isaatis ta gama keetis baaftee

maal gootare dubbisi manguddoo manguddootti baasi manguddoo gama isaatii fi gama keetti baasi akkas fabaasu hakaman min aalihi wa hakaman min aaliha manguddoo gama keetii fi manguddoo gama isaa baaftee waan jirutti himta rakkoo eenyu qaba isaa qaba moo isihii isin jidduu taa dubbatani manguddoon akkas atillee akkasitti akka keessi ilaalamaa jechuudha. Amma maali qabaa kan inni asii waatti erguufaa?

Eeywa galatoome gaafii lammataa. Eem, Amma fakkeenyaaf eh, ajunabii irraa hogguu tattaratu namuma ambaa tokko kan mana keessa wajjin galan mana keessa wajji galle jettee arsee gabbaatu tattarattee nama siif ajinabiidhaa ka mana keessa jiru jiru bira gisee teessu qullaa taa'uun ni danda'ama. Haraam.
Hin jiru inni akkasii. Akkuma ala gisee baate sattarattutti mana keessa illee nama ajinabiidhaa sattarachuu qabdi. Akkamitti? Galatoomi jechuun kan mana gabaatu. Nayyee. Ka mana hojii galan kana

Eessuma kiyya jechuun osoo obboleessa ummaa tiyyaa hin taane ummaa tiyyaan ka ilmaan adeerranii ziyaaruun hin danda'a.
Ka ummaa teetiin ilmaan adeerran dhugaatimi?
Ilmaan adeerran dhugaati.

Dhalaanii uffata itti mamaxxannu uffachuun haraama, uffata qaama isii mul'isu uffachuun haraama, dirqama hijaaba uffachuu qabdi, sirrumaa hijaaba niin uffadha. Garuu waa'ee uffataa kana irrumaa haasa'amaa waa'ee kophee takkaa hin dhageenye. Ani garuu hijaaba malee gibbii bahee hin beeku takkaati. Garuu kophee kophee dheertuun uffadha sheekha. Kunoo haraama? Haraami beekama.
Kophee dheertuu takka si qawu qawu qawu jettee nama yaamtu san Yoo san taate eh, ta qawqaw jettee nama yaamtu laal Taqaw jette. ta- laala du zamana gartee jaahiliyyaa zamana gartee jaahiliyyaa zamana dur dubartiin wanni isiin fikkeessu miilatti waan kashkash jedhu fikkaayan waan kashkash jedhu kana gizee fikkaayan dhiirti shiri jettee laalti Sigala dubartii tana jechuun. Ayee. Shir jettee laalti waan miila gartee shak shak gootu santu yaamuu ture. Amma gartee zamanni jijjiirameeti kophee san qawu qalawu qawu qalawu as garagaliin alaalii taate. Kanaafuu kophee akkasii san uffachuun haraami dubartii irratti.
Okay tiyyaa taakkasii jallii lilmee dilat qabu jettu sanillee miti garuu kophee lafarraa nuffadhu xiqqoo kophee na nuffadhu ol kaasuudha haraama taanaan dhiisuun dirqama. Akkasitti ol dheertuu akkas nama wanni goggootu san gartee jalaan akkasii ol dheertuu san sirraa haftu inshaallah. Noormaaluma uffadhu. Hayyee.
Haye sheekh hedduu takka galatoomii faaxeelee zalaalama eh, guyyuu guyyuu jechuu torbaanirraa waa'uma jaarsaa gaafachaa ooltana. Eh, Gizee ati laayivii seentu akka dhufanii si dhageeffatan itti himi nurra. Bar itti Namni himne. gaafii fardii gaafatu waan barumsarraa baratu eh, nama yoo gaafate dasaadhaa homaan qabu eh, barumsaa si jaalata teenyamti. Amma fakkeenyaaf ani Itoophiyaan Hadha ifaa natii kun gizee hunda bibigyan taa'u ezaa ati live seentu kanan data guuttadheetiin akka kardi si jala taa'a jaarsaa fi jaartiin mataa nu wareersina nurraa dhiisaa gaafii akkana Ooy. warri commentiitis commentii khayrii qabdu barreessaa salawaata faa busaa arraba namarraa dhiisaa Akkas. faaxeen asumaa fuudhnu heerumuu fi wanta ta'uu dura waa'ee heerumaa fi fuudhaa baradhaan jaan sheekh hedduu takka galata Sirri galatoomi maashaallah.
Itoophiyaa irraa dawwalte?

ammoo qadaa dhan qaba qadaa soomana keessatin qaba qadaa kana yoo inni isniinumaa fi kamisa san keessatti hisaabbadhe akkami
Naan galle amma ati qadaa soomanuu jirta moo shawala soomanuu jirta?
laa sunnumaan soomanutti inshaalla sinutti Qadaa odoo sirri qodoo qadaanoo?
Qadaala gana tanan adda baafatu bee. Qadaa soomaniitii shawaala kafal. Hangasii akka kanaatti. Qadaa qadaan Haa fixanne. kamisumaa fi jum'aa kamisumaa fi isniina kana yooniin qadaa kana soomanee baasis rakkoon qabu isaa. Guyyaan ga'u jiraa mire shawaala yoo kam yeroo tam soomantare.